Na kaĩ nĩ mo kũrũndũũraga hũndiĩ gĩkũyũ-inĩ ciana nĩgetha cihote kwarahũka rũcinĩ tene na nĩgetha ci- cige toro thĩ ĩ tondũ gĩkũyũ-inĩ tugaga toro ndũgunaga na nĩ andũ aingĩ mũno matete mawĩra kana ona mathũkĩtie maũndũ mao ma bata Nĩ ũndũ wa toro, Gĩkũyũ-inĩ mwana eragwo atĩ marigiti nĩ tene mboga itanahoha, na ningĩ no eragwo atĩ kanyoni karĩa gokĩraga tene nĩko karĩaga kĩgunyũ kĩrĩa kĩnoru, na ningĩ o ho no acokaga agakĩrwo atĩ kagũrũ karĩ ime gatihana kagũrũ karĩ mũhu. Niĩ njĩtagwo cũcũ wa rũũru. Na ũngĩnjetha na tũthiĩ na mbere gũthoma na, na ĩ tondũ tugaga mũgĩ nĩ mũtare na ũgĩ wĩ mbere ya hinya na thĩ ndĩoyagwo na ikenya thĩ yoyagwo na ũgĩ nĩ ũngĩnjetha ũkũingĩra kũrĩa tiktok ũcaci cũcũ wa rũru ona youtube channel ũingĩre ũcaci cũcũ wa rũru tũgũkorwo nawe harĩa tũkĩruta tũkĩruna thimo citũ cia gĩkũyũ na tũgĩcokia rũĩ mũkaro na tondũ no nginya tũngĩoya makinya marĩa marũmu nĩgetha tũgae gĩkũyũ gĩkĩ tũgaĩre ciana citũ na tondũ ithuĩ nĩ twagaĩirwo na ithuĩ no nginya tũngĩgaĩra ciana citũ gĩkũyũ nĩgetha nacio cigakĩona gĩkũyũ gĩa kũgaya ĩ nĩgetha na ithuĩ gĩkũyũ gitũ gĩtikahuke Na niĩ ngĩkĩrĩ haha, ĩ tondũ njuga atĩ kũrigĩrĩria nĩ kwega gwĩ kũhonia, na tondũ marigiti nĩ tene mboga itanahoha, na niĩ ngakĩona kamũira Gĩkũyũ gitũ kĩhohete, ngorwo ndĩ haha, tũnyitanĩre, tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ĩgwĩtwo Thima Ũthiomore, kana Ndigi Ndigicũranie. na kũrĩa tabarĩra ĩno ĩkuĩte ndimũ ngiri ĩmwe iria cikuĩte ũgĩ witũ na iria cikuĩte mataro na tondũ mũgĩ nĩ mũtare na ngai augaga atĩ andũ ake moraga nĩ kwaga ũmenyo niĩ ngĩkĩrĩ haha nĩgetha tũcokie ũmenyo ũyũ thĩinĩ wa gĩkũyũ gitũ na tondũ kĩrĩa tũrĩ twagĩte mũno gĩthomo tũkĩrĩ nakĩo no nĩ gĩthomo gĩtarĩ na ũmenyo tondũ gĩtikĩrĩ na mataro ma hũra wa mũtũrĩre marĩa matũraga matũma gĩkũyũ tũtũre tũi- tũrĩ tũikarĩte twĩ hamwe gĩkũyũ tũheanĩte gĩtĩo gĩ- gĩ- gĩkũyũ twĩ na- tũ- tũgĩ- tũrĩ andũ andĩki Ngĩ- rĩu maũndũ macio mothe na mataro macio mothe nĩ morire koguo niĩ ngĩkĩrĩ haha Tũnyitanĩre nawe tondũ tugaga mũtĩ ũmwe ndwĩtagwo gĩthaka na nyingĩ kamũingĩ gatioyaga ndĩrĩ. Kaĩ gũcokeria ngatho mwĩrereri wakwa harĩa hothe ũngĩkorwo na Ngai wa muoyo arokũrathima.